Аны Кире бетсен. Аты барые, сыеры барые. Сыерыбыз бер чиләкне мөлдерәтеп бирәе хайван. Әле колхозга кермәсәк тә, ни, кем соң инде? Күршенеке шул. Пәрәпеш Әбинең малае Ситдыйк абый сельсоветта эшләп, сыерны алдырмады инде бездән. Балалары күп, ризыклары тук калмый инде, диеп, әтиз бер-ике ел сыерны асрадык. Аннары күрмәс ашарга. Кешедән атын сорарга, нитәргә, әни дә аннары ыргытты ахыр инде. Ыргыт дигәннәрдер инде.
Аннары бабайны сугышка җибәрделәр инде. Аннары әти сугышка китте инде. Кайтты да, карчык ди, миңа ди, Берсе кемгә китәргә ди. Монда дигән мунчага ук керәбез дә, иртәгә китәм ди. Минем анда барып ди, йөри алмыйсың инде ди. Барсаң, кайта алмыйсың син аннан бер үзең ди. Шулай иттереп. Әти китеп барды инде саубуллашып, нитеп. Артык бер тыгай бийләрен җыеп, өйдә алып кайткан инде. Анда калмасын диептер инде. Киемнәрен. Чиста киемнәрен җыеп куярсың инде. Бу үз кирәкләрен киеп китермен, ди дә. Анда барыбер, ди, сары бер көтергә генә, ди, баянны кигерәләр дә җибәрәләр, ди дә. Әти шул бер ике кат язды иде, бер кодан малае. Аннан бетте. Үзе яза белми идеме? Публика килде.
Әти яза укый белми иде. Әби сукыр булган. Әти бөтен эшне эшләгән ул. Әби дә торган, ашта пешергән. Идәнне жуган, керзә юган.

Ул Мәскәүгә ничек эләккән соң? Армиягә китеп. Армия сугыш чыккач шулай китте дә. Юк көчектә инде. Казаннан бер ике трет хаты килгән ие. Казанда торабыз әле пока. Диеп. Хәзер җибәрәләр инде. Исән-сау чаттык белән кайтырга теләп торыгыз. Исән-сау торыгыз, диеп яздырып салдырган ием. Әти яза белми иде инде, ул кешедән яздырган иде. Шушылай итеп. Аннары озак та тормады, үлгән. Хубалига килде инде. Фоглига. Сугышка кергәч, үлгән инде. Аны үлгәнне килдеме соң ул? Без вести пропал дип килдеме? Без вести пропал дип килде инде.
Кайсы жактан килгәне? Күкер хорозовый әйтте дәме? Үлгән инде уйлап таза үлгән диде. Эшен җидесен бирал валны апшыкта укыт диде. Унике. Аннары кыргын ук утырсың инде, диде. Табын җыеп тора алмыйсың инде. Табын җыеп торма. Ни, ана, җиңәсең инде, чокырды җыйды инде. Хөбәйбә әбине, Бибиҗамал әбиең бар. Ана шуларны чакырды, бабаңнан Коръән укыт та. Шулай җыйнап багышларлар да. Аллаһы Тәгалә кабул итеп. Кабул булсын, кабул булсын, дигән тыктырып торыгыз, ди әйе.
Сугышка хәтле Мәскәүгә ничек барып эләккән соң ул? Әтиме?
Әйе.
Гел Володя итеп китәләр ие, язып. Шунда китәләр ие. Анда Шәкүшныкы да барды, Кытыргыз Садикның атасы да барды, Вафа Җизни дә барды, тагы Сармай Закай Рәбзи дә барды. Күп киттеләр инде, күп. Берисе дә кайтты, берисе дә кайтмады. Чакушдагы кайтмады. Безнең әти инде шул бөтен күлне итләрне дә алып кайткан иде. Без Казый Шәпти килде дә инде Чакуш белән әти бергә кайткан бит инде.

Мин бит бабайны патша су э, патша армиясенә хезмәтенә китеп калган дип җыр идем. Ә? Мин бит нене бабайны Мәскәүгә патша хезмәтенә китеп Мәскәүдә калган дип җыр идем. Ә, юк. Юкмы? Вербовать итеп. Әнин алгач. Мин дә булган бит әле, мин дә калган анда. Ну, монда...
Кечкенә булып.
Әти ден миндә калган инде. Әйе, ак чәчләргә җиргәндер инде әйбер алырга. Ак чәчләргә әзрәк әйбер алырга җиргәндер инде дим, булмаганлыктан.
Күрмә, Өлкештан шунда кайталар инде. Безнең әти апа таярлыгы шәкер бүтәннәрдән

Колхозга кереп эшләргә, мине калдырырга кешесе юк инде анда. Җәфаланган көннәр инде. Әлеге шулай инде. Яни
кредит әти кермим, кермим ди. Балдан яз, балдан язу биреп чукынып тора алмыйм. Безнең бабай әтәй әйтә, колхозга кергәч, дә язуны бирсәң, үзеңне чукындыралар. Шуның өчен бабай кермәгән инде. Чукындыралар икән, нидән, чиркәүдән кире бурычлар диеп. Ятим шулар астына төшә.